Mercedes Varge, Romoirũta ko árape ikatu hag̃uáicha jaikuaave ha ñamombarete ñande kuaapy guarani ñe'ẽ ha iñe'ẽ porã haipyre rehegua. Jahechamíta mba'éichapa ikatu ñañomongeta. Upevaerã jaipurúta ñe'ẽ. Jaguerekóva ñande rogapýpe. Avei jaipurúta ñañomongeta hag̃ua ñeendy kuñánte oiporúva. Avei ñeendy kuimba'énte oiporúva. Mba'épa jahupytyse ko árape? Omohenda porã he'íva oñomongetakuévo ogaygua kuéra ndive. Ohechakuaa ñe'ẽ kuñánte oiporúva. Oikuaa ñe'ẽ kuimba'énte oiporúva. Jahechamíta mba'épa he'i ñandéve ko'ápe. Ápe oĩ ñane irũ, iñirũ ndive ha oiméneko hína isy pe oĩva hendive. Ko'ápe oñepyrũma oñomongeta hikuái. Mba'éichapa kuñakarai? Iporãmínte, peike pya'e ani osẽ che rymba jagua. Ndeasaje porãpa ña María. Avy'aite peju haguére. Amo mesápe ikatu pe mba'apo. Ahenóita Rolfipe. Péva hína, upécharamo. Ña María hína Rolfi sy. Rolfi, ejúke, oúma nde kompañéra kuéra. Ko'ág̃a jahechamíta mba'éichapa ojepuru pe ñe'ẽndy kuña ha kuimba'e oiporúva. Ko'ápe oĩ hína ñane irũ mitãkuña ha ñane irũ Kuimba'e. Peikuaáma peẽ ko'ã mávapa hína. Ko'ãva ikatu oipuru túva, ru, sy, ramói, taita, jarýi, remiarirõ, rovaja. Mokõivéva, kuña ha kuimba'e ikatu oipuru ko'ã ñe'ẽ. Avei jahechamíta ko'ág̃a mba'éichapa ko'ãva oñomongeta. Mokõivéva kuña, Pasita, oĩpa oikóva nendive nde rógape he'i, oporandu chupe. Ógape ore reta, che ru héra Jorge, che sy Norma, Che kyvy Marcelo, che taita ha che jarýi jasurundy guive ou oiko ore ndive. Jahechamíta ko'ã ñe'ẽ ogapy pegua. Mávapa oiko ne ndive nde rógape? Nde remoĩta nde kuatiápe. Kuña ramo? Emoĩta ñe'ẽ ohóva hína péicha. Ha kuimba'éramo avei remoĩ porãta. Upeva'erã rejesareko porãta jahecha ipahápe ikatúpa jajapo porã ñane rembiapo. Ñe'ẽndy kuñánte oiporúva. Kuña he'i memby kuña. Memby kuimba'e. Kuña avei he'i menarã. Kuña avei he'i ména. Kuña avei he'i kyvy. Avei he'i ryke. Ha avei he'i kypy'y. Ikatúpa reheka mba'épa he'ise hína España ñe'ẽme ko'ã ñe'ẽ kuñánte oiporúva. Kuña avei oiporu uke'i. Rovaja. Ko'ã hína ñe'ẽ kuñánte oiporúva. Ko'ág̃a jahecháta umi ñe'ẽndy kuimba'énte oiporúva. Péicha jahecha ra'y, pépe oĩ hína peteĩ karai ha ita'ýra. Rajy. Péva hína kuña, pe itajýra. Pehekáta hína peẽ mba'épa he'ise hína upéva avei España ñe'ẽme. Rembirekorã. Pépe oĩ hína oñondive hikuái, nemandu'áke, kuimba'énte oiporúva. Rembireko. Avei he'i reindy. Upépe oĩ hína ha he'i avei ryke'y ha he'i avei ryvy. Jaikuaa hag̃ua oĩ porãpa ñane rembiapo ñanemandu'a jeýta Ñamañáta ñande kuatiáre ha jajapóta ko'ãva tembiapo. Péicha jahechakuaa rire jahaiguýta kuña ha kuimba'e oiporúva. Jahechami Jahayhuy porã hag̃ua pe ñe'ẽ ohóva ko he'íva ñandéve, kuña ha kuimba'e oiporúva. Jarýi. Rembireko. Memby. Mávapa ko'ã apytépe hína? Oĩ porãiterei. Jarýi. Upéva he'i kuña ha he'i avei kuimba'e. Kuimba'énte oiporúva. Ko'ápe oĩ kuimba'e. Mba'éichapa ha'e he'íta? He'ítapa ména? He'ítapa memby? Térãpa he'íta ra'y? Mávapa hína pe ñe'ẽ ha'e oiporútava? Ména Ha'e ndikatúi he'i che ména, ndikatúi. Ha'e ndikatúi he'i che memby. Oĩ porã, he'i che ra'y. Kuñánte oiporúva. Ryvy, rajy, kyvy. Mávapa hína pe kuña he'íva? Oĩ porã. Kyvy. Che túva Ru ha'e che taita, reindy, ra'y. Mávapa pe oĩ porãva? Che túva Ru. Oĩ porã. Taita. Upeichaite. Ko'ág̃a jaipurúta ko'ã ñe'ẽ ñe'ẽ joajúpe. Upéva ahejáta ndéve ne rembiaporã. Ko'ã ñe'ẽ ha'e hína sy. Ru, reindy, kyvy. Nde, kuñáramo, térã kuimba'e eikuaa va'erã mba'e ñe'ẽpa reipuru va'erã ha mba'eichaitépa reipuru va'erã ko'ã ñe'ẽ. Nemandu'áke upévare. Ikatu remaña ko'ã ta'angáre ha upépe rejapóta hína pe ñe'ẽ joaje. Ñamohu'ãvo ñane rembiapo jaikuaa hína mba'e.